Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Burger King, Welby's Supermarket, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Valletta Glass, Positive Parenting Malta,

Mela l-unika, l-unika waħda li t-tim tal-produzzjoni kollha kemm aħna għadna rridu nġibuha lura u l-unika persuna li xtaqna nġibu lura hija Jasmine. Back for part two. One year later. Fil-fatt hekk konna din ngħidu qabel ma bdejna din ngħidu aħna qisu sena ilu. Mela. 2026 kienet naħseb sena fejn Int
Nista nikteb ktib naħseb fuq 2026 biex I'm back for part 2 fem li ġar 2026 jiena u inti għamilna il-konna ambassadors għal miscarriage leave u high five. Eżatt.
Irnexxinna.
U int xar wara erġajt inqbadt ilha. Yes, eżatt, f'Mejju. F'Mejju, u kont, kont lesta sejra għal Ibiza. Mela filgħodu, għamilt test filgħodu. Ma kontx qed inħossni, jisni I was pregnant this time, alla volja we were trying again, obviously, it was my 30th birthday. U Qed imma ħa nagħmel test filgħodu qabel immur ma mmur Ibiza obviously it was a a hen's trip jiġifieri konna ħa nixorbu, so għedt aħjar inkun safe u nagħmel test filgħodu. U ġie positive. X'inhu l-ewwel ħsieb li jgħaddielek, Jazz?
I mean, ħafna ħsibijiet, ovvjament kont vera ferħana, kont naqa' nervuża in the sense li ovvjament kelli l-miscarriage qabel jiġifieri, ħa naraw xa jiġri din id-darba. Kont ħan sifer, kit ma kienx id-dar, kien il-ġim, ġveri ma tantx kienet, you know, mhm. pjanata bil-video. Eh, so kif għamilt l-ewel darba. It was very eh, quick. I was very happy, ovvjament. Imma peress li ovvjament nafu li mladdejt kellek din il-vuċi dejjem tajdlek isma u tattenta isma u tattenta jew Kont taffiġa u tajt lelek, it was there, it was there definitely. Dejjem tibqa' naħseb anka qabel ma jkollok miscarriage jisa tkun naqrem dik il-vuċi, imma naħseb dak il-ferħ tal-ewwel test qabel ma tkun għaddejt minn xejn it's still different, it's innocent hekk jisek. Ma mhm. tantx tkun temmen li jistgħu jiġru lilek daw l-affarijiet, imma jiġru ħafna ġifieri. Speċjalment dis-sena sirna nafu kemm jiġru, anka meta konna qed nagħmlu l-miscarriage leave u hekk. Kemm tinduna li kull min tkellem għadda għadda minn jiena ma kontx carriage. Naħseb sena ilu ma kontx iva. aware ta' kemm vera ta' kemm hi xi ħaġa li tiġri. Nagħmlu fast forward għal dik il-ġurnata li nfagħalet l-ilma. Fejn kont, x'kont qed tagħmel, x'ħin kien, x'kien l-ewwel ħsieb, kemm kellek xhur? Mela 18 weeks. 18 weeks.
Biss, ġifieri kemm jiġu xhur? 18 weeks.
Fin-nofs, 5 months, 5 months laqas. Kważi. So it was only in the middle of my pregnancy, ġifiri kien eh. fadalli ħafna, eh, kien fadalli ħafna. Kont id-dar, kont wahdi, fuq sufan, just a normal day, ġifiri, naħseb kont qed nagħmel xi xogħol fuq il-mobile. U ħassejt il-maniżel. U eh, Ovvjament indunajt li mhix xi ħaġa normali u mill-ewwel moħħi mar dan l-ilma it's my amniotic fluid. Jiġri mill-ewwel jisni indunajt li jidda tal-lavolja qatt ma kont qrajt li jista' jiġrilek hekk, ma kellix idea. Moħħi mill-ewwel qal baby ma tistax issalva mingħajr ilma. So I was already Panic.
Diġà għamiltha fatta jiena. Ċempilt il-kit, ovvjament, ġie għalija, morna għand il-Gajni dak il-ħin stess u sakemm wasalna, nibki, nibki, I was already telling myself li we're going to lose her again. Għax issa nafu li her, imma. It's, it's crazy, u għax ovvjament tibda tħossok qed terġa' tiġrili, we're further along, ġifieri ħa tkun Għar din darba, ġifieri lanqas xi ħaġa li diġà għamilt ħa tkun għar. U mbagħad wasalna għand il għand il-gajni, ċekjani kien għad hemm ilma ġewwa, ġifieri di wkoll ma kontx naf eżatt kif x'qed jiġri. Ma konniex nafu, ġifieri ma stajniex nikkonfermaw mill-ewwel li kien infaqa' l-ilma. Imma mort l-isptar biex niċċekkja, x'ovvjament qalli aħjar tmur l-isptar ħalli jekk infaqalek l-ilma għandek bżonn tieħu l-antibiotics u jista' jkun li ħa twelled daqt. Mort l-isptar, huma stess ukoll ma kinux ċerti jekk infaqalix l-ilma jew le għax ilma ġewwa kelli. Ġifieri fuq l-iscan kienet juri li għandi biżżejjed, imma kelli l-ilma ħiereġ. Mbagħad jagħmlu test insomma biex jaraw jekk hux amniotic fluid jew le. U għamilna, zamewni għall-observation u għamilna jisu two days maħniex 100% ċert jekk hux l-ilma jew le, jew forsi xi infection, they were testing somma biex jaraw. Kif għextom dawk il-jumejn?
Qatt tkun taf li qed tgħix. U inti tibda tara l it-tobba jkunu anke kif ikun qed iħarsulek, kif ikun qed jispjegawlek u hekk, this is not something that people usually survive or babies usually survive, jiġifieri ma tantx ikun qed jagħmlulek kuraġġ ovvjament għax. Is-soltu meta jinfaqlek l-ilma you go into labour in few hours, two days max. Ġifieri qishom diġà kienu qed jippreparawni għal hekk. Heqsa u tibda tipprepara li jekk innifsek mentalment tibda tgħid ok, terġa' tiġri, it's gonna be worse. Għalfej terġa' tiġri, għalfej. Għalfejjen. Għalfejjen. So let's they were very very scary those hekk first two days. U inti qatt kont smajt biha? P-prom? Le, qatt. Ma kontx naf li jista' jinfaq għalhekk l-ilma daqshekk kmieni. Ma tantx tiġri wkoll jinfaq għalhekk daqshekk kmieni bħal 18 weeks għax eh, jiġri li eh. tiġri ma tkun. Ismani, jiena fittixt li tikkomplika 3% ta' tqala Eżatt. U li jekk jinfaqagħlek l-ilma qabel 23 ġimgħa u inti kellek 18 weeks, 26 per cent biss tal-babies jgħixu. Mela.
U soltu jkun tkun later, mhux as in, mhux daqshekk kmieni. Naf, daw kollha kollha qrajthom ovvjament. Għax meta bdejt tagħmel ir-riċerka bdejt Mela.
Iva. Qalulek li għandek pre-prom. X'ridt inti f'dawk il-mumenti ta' wara? Iktar informazzjoni? Silenzju? Li xi ħadd jieħu ħsiebek? Naf li s-social media kienet parti kbira tal-vjaġġ tiegħek ukoll. X'kont x'kont x'kont tieħu minna li li qed tajt qed tgħidilna x'in kont waħla wkoll. Jasmin. Kif enitek?
Ara dak il-ħin l-ewwel ħaġa li tagħmel tibda tfittex dawn il dawn in-numri, what are my odds. you try to hold on to something, to grasp anything that's going to give you hope. Mhm. The thing is li ma tantx ma tantx hemm, għax ma tantx hemm success stories, No. the odds are not great, it-tobba jgħidulek that the odds are not great fil-fatt l-iktar ħaġa li tibqa' timbrata ġo maħilli qaluli Issa this was at 23 weeks, jiġifieri lanqas qabel. The odds are all against you. Hekk qalulek. Dik vera tibqa' ġo moħħi. But it was the truth, jiġifieri mhux xi ħaġa li qaluli li qed jgħidu ħażin, the odds were totally against us. And this was many weeks in, jiġifieri aħseb wara at 18 weeks l-odds kif kienu, they ma tantx kien hemm odds. Imma bdejt infittex stejjer minn barra ovvjament għax locally ma tantx kont kont naf nies li li kellhom u li salvaw ovvjament. Meta meta ktibt fuq social media li qiegħda l-isptar that I have PPROM, Kont saqsejt kuntatt jekk xi ħadd għadda minnha, please għiduli imma nixtieq stejjer ta' kuraġġ u pożittivi biss. U mbagħad bdejt ngħid min jaf kemm hawn nies li għaddew minnha u ma they don't have a positive story at the end of it, dawk ma nafx kemm hemm minnhom fil-verità. Kitbulek nies? Eh, le.
They Wow. I think there was only one, I think actually. U kif ħassejtek?
Le, sorry, ma, sorry, għax naħseb ma fimtekx. Ma kitbu li x'nies ġifiri negative ħadd ma qalli. Eh, le, kitbu lek nies b'stejjer pozittivi. Iva, sorry, ma fimtekx.
Ma kien hemm min infaqalu lil ma kmini daqsek. Le, diki. So isu ma kienem ħadd li. Għaxina nfaqali l-mamma 35 weeks. Eżatt, eżatt. So fil-fatt meta kont nibda naqra il-message ta' xi ħadd kien jibdek, fimt? Jiena kelli piprom, infaqali ta' 33 weeks. Ah, ok. I mean, it's very helpful xorta, imma. Mamma baħar jaqsam. Eħe.
So, għax il-baby ġofik Jien anke ta' 35 ma rridux iweldu li jiena qalu li jekk nistgħu nżommu kawwek sitt ġimgħat u l-baby nħalluk ġo fik sitt ġimgħat ħanħallu jiġifieri kont ta' 35 għax il-baby jikber aħseb wara ta' 18 il-ġimgħa. Yes, the main goal huwa li jżomm il-baby ġo. Kemm jista' jkun. Anka mingħajr ilma, xina kont ngħidilhom jekk jitlaq kollu l-ilma. Ġina dejjem kien kien fadalli ftit. Fil-bidu kont qed ngħidlek kien għad għandi meta tħalt l-isptar u mbagħad beda nieżel. So aħna kien kollu nagħmlu l-iskans u naraw jgħidu l-AFI, it's like a measurement sa kemm għandek ilma ġewwa. Ġifieri bdejna minn 10, nżilna 5, 4, jerġa' jitla' 6, because the body also regenerates water, the baby regenerates water. Ġifieri dik xi ħaġa li żżommok naqra hopeful ukoll tara li the baby is producing water as well. Imma you are constantly leaking as well, jiġifieri. And it's not always relevant, jiġifieri jista' jkollok ġimgħa li qed ikollok leaks kbar, imma it's not relevant to how much water you're, you're losing, għax skont kemm qed jiġġenera malajr ukoll. Jiġifieri litteralment.
You are in the dark the whole time. Litteralment Kontu tmorru l-isptar u lotterija. Illum.
Literalment. Jisu kelli scan li niċċekjaw l-ilma once a week, so jisu during that week. Kif kont tgħix dik il-ġimgħa? In the unknown. Kienet spiċċat jisa mhux rutina, ma it was like a cycle, week by week. So jisu kien ikolli l-iskan on Wednesday, Tuesday kont nagħlaq il-ġimgħa, ġifieri wasalna 19, 20. So Tuesday Eh, ma konna Tuesday kien ikollok a celebration, celebrazzjoni żgħira. Kont nipost jom daw anka kit imbagħad anka eh. lejn l-aħħar. Sempju 20, 21, especially later when it was over 24 li a baby becomes viable at 24 weeks.
Isek wasanna. You start celebrating them every week għax għamil ġimgħa oħra. U uh, mbagħad Wednesday kien ikolli l-iskan, naraw l-ilma fej wasal.

Ok, jiġifieri all right, jiġifieri kien hemm kellek dak ix-xaqta. Tikka żgħira, tikka żgħira. Fil-fatt ġrat li darba. Għamilt five days fejn ma kont qed nara leaks xejn. And I thought I had resealed u reġa' kien tela' l-ilma, reġa' tela' ten, fil-fatt. So that was very hopeful but then it started again. Plus li kont nidħol nerġa' l-isptar um, kelli bleeding episodes ukoll in between li ma konniex nafu dawk x'inhuma, dawk ovvjament itukata kull darba. Għata kbira.
So għalhekk kull darba mmur id-dar għal ftit, darba domt erba' sigħat biss id-dar eżempju. Wara six weeks l-isptar u erġajt. Erġajt dħalt, jisek qatt ma tkun taf x'ħa jiġri, you're always living on the edge. Every single day living on the edge. So mbagħad Wednesday kena l-iskan, Thursday tkun għadek naqra dawn, Friday nibda niġi naqra fuq saqajja. Meta kont id-dar kont immur l-isptar xorta three times a week, ġifieri kont immur Monday, Wednesday and Friday għall-blood tests, konna nisimgħu l-qalb tal-baby, jagħmlu l-parameters basically, pressjoni u hekk. Ehm, għax huma kienu ħin kollu qed jaraw ehm, li ma jaqbadniex infection. Għax jekk jaqbadni infection, that's very dangerous for myself and the baby, oh. u jkollna bżonn noħorġuha. Għax imbagħad hemm dik ukoll, this can be very dangerous for you as well. It's not about just losing the baby. Ok.
Ma kontx nafha. So dik ħaġa oħra. Għalhekk kont nagħmel blood test three times a week biex jiċċekkjaw l-infection markers u jekk jitla' jitla' naqra ġifieri ġej infection and. Għax l-infection tista' tidħol fid-demm tiegħek. Eżatt.
Plus the baby is not is not protected għax hemm għax hemm toqba fl-amniotic sac. And then there's the there's the lungs. Inti baby meta tkun qed tikber ma tiħux nifs ġewwa, mhm. tiħu nifs barra. Mhm. Imma l-ilma importanti biex inti you start stretching the, the lungs, they like practice breathing mhm. basically. Ovvjament da xejn ma kont naf, eh. Meta dħalt l-isptar, imma tgħallimt ħafna, għallmuni ħafna. Il-midwives u t-tobba meta kont hemm, ħafna research ovvjament. U ovvjament anke meta kont id-dar naħseb kien hemm ħafna affarijiet li ma stajtx tagħmel. Le, le, I was on bed rest. On bed rest, eżatt. Like modified bed rest, ġifieri kienu jgħiduli u mhux ċaqlaq ftit. Imma toħroġ mixja ġifieri jew xi ħaġa għax any stress can can induce labour so jiena vera nħobb noqgħod id-dar. Laqa xejn. Ġifiri, u dik kienet bdiet anka minn qabel, ġifiri, għax jiena qabel l-piprom, diġa kelli ftit bleeding qabel, ġifiri, that was a few months before, ġifiri, anka fis-sajf, ma tantx stajt nom, ma stajtx

Fil-fatt dejjem kont ngħid, u ngħid jiena vera ma ngħirx għal nies, vera minix persuna li ngħir. Imma ngħira ftit għal min kellu pregnancy sabiħa, they could enjoy it, and they were, and they were excited about having the baby, u hekk. Mhm. Dik kont ngħidha, ġiri. Mhm. Mela ma tkun eżatt qabel il-pipron kont sifirt darbtej li nixtieq ngħid li m'għandix taqsam ma' għalfej ġar Le. Għalfej infaqali l-ilma. Le, u nispera li. Kienu saqsewni xinis, imma le. Le, u nispera li inti qatt ma għaddilek sib minn moħħok. Le, le, le.
Li. I mean kont saqsejt fil-bidu, ovvjament. imma le. Most of the time it's it just happens unfortunately. No, no, ma Issaqsi għax jaddulek daw ksibijiet. Mela, mela.
mela anke jien meta kelli miscarriage l-ewwel domanda li ssaqsi jien x'għamilt. Eżatt, le.
Imma mela. ġeneralment daw l-affarijiet. Imma dik normali li ssaqsi ovvjament mhm. anka wara miscarriage. Mhm. Imma le, nixtieq nagħmilha ċara li biex ħadd ma jibża' jsiefer jew hekk ikun pregnant. Ovvjament iċċekkjaw mat-tabib għax hemm dejjem pregnancies li ma jistgħux tista'. Eżatt.
Jiena ċerta li inti qatt ma kont ħadd ikun dak ir-risk. Le, le, le, definitely not, definitely not. I would never do anything. Issa,
meta twildet, kont kontu qed tistennew, it-tobba qalulkom dal-waqt, kif? Mela le, ma konniex qed nistennew alla volja we were always kind of ready, għax aħna ovvjament qatt ma konna nafu eżatt meta meta ħnwelled u meta ħa tasal. week by week dejjem konna ngħidu għamilna ġimgħa oħra mela ejja ħa naraw nġebbdux ġimgħa oħra, naraw nġebbdux ġimgħa oħra, ġimgħa oħra. Kif għedtlek wara 24 weeks a baby becomes viable, jiġifieri minn 24 weeks ikunu jistgħu jgħinuha, tkun l-MPICU, tibda tieħu naqra nifsa 24 alla volja mhux ħafna għax 24 is also very, very, very Small, young, very early, mela mela. Ġifieri jiena dejjem kont ngħid f'moħħi the goal is 28. Kont ngħid jekk naslu sa 28 nibda nieħu nifs hemmhekk. Mhm. Imma ħed tieħu tikka nifs ta' 24. Fil-fatt meta kelli 23 weeks erġajt ħalt bi bleeding and that was I think the scariest week of it all. Um, Fil-fatt konna ntqajna ma'

Niftakar konna jiena, Keith u l-Mummy fil-kamra l-isptar u just bdejna ngħidu, Imma tajb, imma ħa nżommuha, ħa narawha, għax huma qalulna, Xorta tkun tista', naf li inti taf. Tista' żżommha, you will spend time with her. Keith ma riedx jaraha, kien jgħid le ma naħseb m'iniex kapaċi li naraha, jekk tkun mejta, jiena għedt eħe nixtieq, il-mommy bdiet tgħidli jiena niġi, nixtieq naraha, nixtieq nżommha, ħa nagħmlu funeral, mhux ħa nagħmlu funeral. Għedtilhom ma rridx, ma rridx nagħmel funeral. Mbagħad jiġu jismaw l-heartbeat u tkun għada qed tħabbat u tgħid imma aħna sew qed nagħmlu qed niddiskutu. Qed niddiskutu dawn l-affarijiet imma the thing is that that's what usually happens f'ħafna mill-każijiet, ġifieri Anke t-tobba stess ma kinux qed jemmnu li qisna ngħaddu minn dil-ħaġa. U terġa'.
Jgħaddi l-lejl u nibqgħu okej, tibqa' ġewwa, il-qalb tibqa' tħabbat. U niftakar wara li għamilna dil-ġurnata kienet l-agħar ġurnata in the whole pregnancy. Filgħodu qomt u għedt Ma ġara xejn ovvjament dak il-lejl. Wieħed ma jistax ikun, ma nistgħux nibqgħu nagħmlu hekk lilna nfusna like if she is not gonna give up, we are not gonna give up. And I had like a switch, a turn around l-għada. Għax qed ma jistax ikun ħa nibqa' l-ħin kollu ninstab tul isfel u Especially physically għalija mhux tajjeb li nagħmel ġurnata nibki iktar kemm iqisni rrid inkun b'saħħti bħalissa. It's not doing us any good, taf kif? U jisni hemmhekk tgħallimt li it's not over till it's over. Għax kien hemm ħafna mumenti li ħassejna it's going to be the end. Fil-bidu, kull darba li ġejt admitted, kull darba li kun ikolli bleeding, kull darba li l-ilma jinżel ħafna. U mbagħad il-pregnancy tibqa' għaddejja, ġifieri that was a big eye opener ħafna the twenty third week. Wasalna week twenty four, naf li you asked me about the birth imma kien fadal ara. Wasalna week twenty four, okay, she's viable now. Jekk titwielet xort hemm ħafna unknowns. Ħafna unknowns, jista' jkun hemm ħafna problemi, ħafna problemi long term. U daw il-lungs li kienu jgħiduli anke jekk inwasslu sal-aħħar, the lungs can work or they can not work. Iva, għax niftakar fil-fatt anke jien ta' 35 weeks tawni injection. Eżatt, eżatt. Għal-lungs. Eżatt, eżatt.
Għax fil-fatt hekk konna jgħidilhom din huma qed tgħin di li qed immexxu week by week jew kienu jgħidu li qed jgħinu għal prematurity problems, those things start to to go away and they get better, mm-hmm. those odds get better, mm. and the survival rate is better. But the lungs, if your lungs don't work, obviously you can't, you can't live. U dik xi ħaġa li stajna naraw meta tkun barra, ġifieri minn ġewwa ma tistax tara because the baby doesn't breathe inside. Ġifieri dik kienet dejjem ħad tkun xi ħaġa li ħansiru nafu after the birth. That was always the biggest question mark. Ġifieri intkom Sorry. Imma intkom wassaltu sa fej wassaltu u xorta
seta' jkun għal xejn. Ma kontux tafu u qed ngħidlek għax jiena kuġinti tilfet pregnancy għax il-lungs tal-baby tagħha waqfu jikbru. Fil-fatt welldet il-baby għex tmien sigħat u miet. Eżatt.
Għax hu baqa' jikber imma l-lungs ma baqgħux jikbru, ġifieri naf, naf x'jiġifieri. Fil-fatt kienu jgħiduli, kienu jgħiduli anke meta konna nagħżlu għax konna nippjanaw jekk hux jekk hux ok li nagħmlu ċesarja eżempju għax baby kienet breech and it's the best the best way would have been li, li namlu ċesarja. Għax it will give the, the baby the best chance after all this. Um, u għax kienet breach, insomma. Muxek, muxek, muxek.
U kienu jgħidu li ma just to let you know, ftakar li jista' jkun li ħatamel major operation għal xej. Kull darba rridu jfakru li di, ftakar. Għax jista' jkun li l-baby tmut. anke jekk kienu waslu ħafna iktar weeks, jiġifieri dejjem kienu jfakkruni, kienu jgħiduli make sure li you know. The toll on you.
Eżatt, li it's jista' jkun li ħa tagħmel major operation għal xejn, but. Imma inti bħala Jasmine, dak il-ħin f'min kont qed taħseb? U dejjem fiha u dejjem dejjem dejjem fiha. Jiena it was always my dream to have a baby girl, speċjalment. Mhux għax kieku kien boy ma kontx se nħobbu, obviously, imma jiena kienet dejjem my dream li kolli girl, jiġifieri meta sirna nafu many months back that it was a girl, that was one of the best days of 2026 amongst a lot of crazy horrible days there were the, the one-offs that were very special ovvjament li qatt ma ħaninsa. So dejjem kont nemmen fiha u meta kont inħossha hi kienet tiċċaqlaq ħafna. She was always a very active baby even inside. Jiġifieri kont ngħid jekk hi mhux qed taqta' qalbha jiena ma nistax naqta' qalbi.

Like very nauseous, jisni I wasn't feeling myself. U l-isfar dejjem kienu jgħiduli, meta tħossok, tħoss xi ħaġa, tħoss xi uġieħ jew you're just feeling off, ejja għax għandek bżonn tieħu dawn l-steroids li mhm. semmejt inti, mhm. id-deksa. And the timing of those are very important għax inti tittieħu two doses, 12 hours apart, u mbagħad trid tħalli xi ħin biex jaħdmu and you need to give birth in that week ideally or two weeks. So jista' jkun tispiċċa toħdom għal xejn. Bħali.
Jew uh, or they can save your baby's, baby's life, life, basically. Sure. But you can also take them too late or there's not enough time għax inti If you go into labor. Mbagħad għal xejn. Dan eh, m'hemmx eh. biżejjed ċans, mhux se tieħu ġdożi. Inti kif tħoss xi ħaġa, bum, titmur mill-ewwel l-isptar.
U eh, għall-ewwel peress li it was nausea wekket, I mean that happens in pregnancy, mela. firri jett me forsi ma ħajġri xejn u just um, let me sleep it off, għana forsi għax xriċ fxari mxarra, b'dak
kollox jibda jibda tivvinta. U rqat ftit, insomma, mbagħad xi satej ta' filgħodu bdejt inħoss naqra ġieħ jisu minn wara jisom cramps, minn wara l qudiem U għet, ok, now we need to go, għajm til-kit, insomma, morna, ġdejem f'nofsa lejl jidru daw mhm, l-affarijiet, ovvijament. Mela. Kiku għat morna l-isptar, during the day in a eh. decent hour, it was always 2 a.m., 4 a.m. Imma insomma, laqas ma ssibx traffic. U morna, ovvjament zammewni, u għet issa naf li li ħajżomuni til the end, għax sissa il-pjan kien li kont ħanidħol January, beginning of January, u mbatt konna we had the plan si section jisu 20 fi 20s ta' January, insomma. Dak in December.

They might not be contractions, these might just be Braxton Hicks, insomma, u qed nara. Jagħmluli l-monitor u fuq il-monitor ma jimmarka xejn lanqas, jiġifieri they weren't really marking up as contractions. Bejn ngħidilhom imma qed inħossom ta' mhux qed mhux qed nivvinta jien ma tantx jiena għaġba something is happening insomma. Għamilt lejl hemm, Monday eżatt, Monday night u Monday morning f'siegħa kelli ħames darbiet. U mbagħad they were they were becoming, you know, every 10-15 minutes, ġifieri bdew jinbidlu. Qaluli, ok, mela ħanaraw Nistgħux nieħduk il-Labour Ward? Let's go. Kont lesta.
Le.
Naħseb qatt ma tkun lesta. Issa jiena I'm telling you I did all these weeks, jisni dejjem lesta jew nipprepara ruħi li jista' jkun I can go into labor like this, imma le ma tkunx lesta. Ma tkunx, u mbagħad jisni peress li tant kemm bdew għaddejjin il-ġimgħat, I believed li li we're going to make it till the end. U anka tobba fil-verità, xqalu li mela jista' jkun li you're going to make it to 38 weeks and vera konna fraħna meta qalu l hekk, like they're finally believing in, in this, you know. U insomma Keith kien għad ma wasalx għax dak naħseb visiting hours kienu xi 9 or 10. U eh, daw kienu xi seba ta' filgħodu jew seba u nofs. Ċempilt lotlu ejja issa għax naħseb she's coming and I don't know how long this is gonna take. Um, it might be quick, ma nafx, insomma ħammorru they're gonna move me.

the brain of the baby because obviously she is still um, quite premature. 33 weeks, kont, uh, kont, it was a Tuesday, so we were 33 okay. weeks on the dot. Eh, u għamilt xi satej naħseb hemm. Għalu li għajdi li tieħu erba' sigħat tal-magnesium, imma anyway jekk tieħu one hour, two hours, it will still, it will still help. help. Mm. U wara satej qaluli le we need to we need to go. The contractions were now a minute and a half, ma tantx kienu ah. tituna ċans. U, u morna C-section. Okay.
Issa, right, before this, jiena bdejt nitrijat imma ħafna fil-fatt saqsejthom għattilhom Ma nafx kif ħa jiftħuni intom, kif ħa tiftħuni hekk, zigzag ħa tiftħuni naħseb għax tant kemm bdejt nitriegħed. Bdejt ngħidilhom ma normali u hekk, qaluli dak jista' jkun li this is the build up and the shock of it all that's coming out now. F'ġismek.
Eżatt.
Post trauma. Because this is, this is the moment, fhimt li we're going to find out. Jekk, jekk, jekk if she's going to make it or not, if her lungs are going to work. Għax tarġa mux qed nistennew biex titwilet, qed nistennew biex titwilet biex naraw jekk ħatejx. Eżatt.
Diki, ju, that's the whole. Jina laqas kont nafa di, sa jow forsi missjaj taf xi story tijak, jista jkun. No, għadni ma my birth story I haven't. Ok, għax jina di ma kontx nafa li inti meta kont tistenna biex twellet ma kontux tafu jekk ħa tgħix minħabba l-lungs. Le, le, that I did mention eh, before. But, ehm, eh, di għax di kienet dejjem the big question mark, oh, dejjem. That was always floating over our head throughout, ġifiri anka meta nkun qed nifirħu li wasalna whatever week. Imma jista' jkun. Eżatt, fil-fatt di kont nispjega għal ħafna nies anka ħbib tiegħi anka familja followers mm. whatever għax Ovvjament kienu kulħadd kien jifraħ magħna every week hekk, we're mhux hekk, getting mhux hekk. better. Però- Kienu jgħidu l-eżempju, issa wasalna 30 weeks, mela alright issa. Ngħidilhom, Le. We're, Xorta we're in a hemm. better position, imma qatt ma ħankunu nafu jekk hux alright jew le. Mhm. Jew ġieli xi ħadd kien jgħidlek, "Oh, glad you're better now, or glad it's better, ngħidhom, imma le, it's not, it's, it is a bit better, the situation and the odds are a bit better,

any other organs għax you never, you never know, dik ilha tgħix mhux mhux b'ħafna ilma anke fil-fatt fl-iskans u hekk ma tantx ikunu jistgħu jaraw mingħajr ilma inti ultrasound works with with the, with the fluid. Ġifieri Infatti- ma tantx ikunu jistgħu Infatti Jiċċekkjaw jiena- affarijiet.
Jiena em, xtaqt ins- insaqsik intkom, inti u Keith, kontu tafu bil-kondizzjoni tat-tifla?
Le, ma konniex. That was a, a shock that came after. So ġej għalija, ġej għalija. So we went in for the C-section. Um, uh, u għajt insomma nitrijet ħafna. Umbat bdejna insomma, it's a very fast process basically. U ma ndunajtx kemm tħoss actually waqt C-section, jiena kont naħseb li li you don't really feel anything but you feel everything fil-verità. It's not painful, mhm. imma tkun taf xun jiġri. Mm. So, Keith kien ħdejja, ovvjament, u meta ħarġet it-tifla, etlu, etlu, ħarġet, ejja noqdu kwiti ħanaraw jekk se tibki. u ma bkietx. So ħaduha. Huma kienu qaluli qabel għal jekk tibki u tidher li she's ok, nurruhielek ftit two seconds u noħduha għax ovvjament ridet tmur straight to NPICU it-tifla. U ma bkietx, ħaduha, għedtlu ma bkietx. Which can also happen, insomma, ġifieri I knew it could happen even if she might be ok, imma it was the first. Ħaduha u dak il-ħin ma konna nafu b'xejn. Wara ftit ġew għal Keith u saqsewh biex joħroġ. U spiċċajt waħdi. U għedt għalfejn ħaduh. And that must have been the scariest moment of of my life għax inti qegħed hemm, you're on the table, you have, you know, this thing in front of you għax inti ovvjament ma tkun qed tara xejn. Kun hemm midwife ħdejk, fil-fatt bdiet tistaqsini shall I go check, nara jekk hix okay u Għatilha le ta għax jekk ħa tiġi u ħa tgħidli li li t-tifla mejta u għadni hawn. We need to do things pass pass għax I don't think I, we can do, do this. I don't think I can get that news whilst I'm still here mid-operation. Għallu volja kienet diffiċli ħafna xaqt ngħidil amur ara u għeja illi. Imma bdejt niprofa nużan għamoħi that moment kind of. Akket najt jien dal-ħin kem tibqa fkata. Eħe.
U bdejt ngħid, I was hoping li at some point someone's gonna burst through the door, jekk hux Keith jew xi ħadd, u ħejjiduli she's ok, qed tieħu nifs, qed tibki, she's ok. Qed imma ħadd m'qed jgħidli xejn. U iktar ma jgħaddi l-ħin. U mhux hekk.
Obviously they'll be, they were stitching me up, insomma at this point, Keith għadu mhux hemm, ġifieri ma nafx għalfejn ħaduh, bdejt ngħid dak il-ħin. U mbagħad daħal lura Keith u urieni ritratt tagħha ta' wiċċha, kienet jibki, li yes, she's so beautiful, she's here, she's, she's okay, she's, she's so beautiful, bada jgħidli. Għatlon, she's okay, is everything okay, bada jgħidli, she's breathing, which she wasn't really because um, she was still intubated at the time, anyway. Um, u rridu telaq insomma. Xma sa' ta' xibqem, baqt li nlestu il-C-section. Mhm. Ok, sniħatna għanif dak il-ħin, but then again, I mean, you're still mid-operation, but anyway. It was, that was all crazy. Um, U l-estejna, insomma, ħaduni fil, like in the next room, basically. Daħlu xabanis fil-kamra. U l-kid bdejt naraħi, so mux għet jifraħ, jisu mux għet jitħaqli, mux għet ħares lejja, jisu sejjer naqrekru. U għet għaw xaħġa oħra, jisu fadlilom xejdu li zgur.

għandek l-amniotic sac, insomma, it can rupture obviously as we know, and then there can be these, these bands that form. Isek, meta tqatta top, eżempju, jisu ħajt, eżatt, u jibda joħroġ il-ħajt. And that can wrap around limbs and it can cause amputations. So dak il-ħin għedt, mela tifla m'għandhiex idejn u m'għandhiex saqajn. Għax inti tibda taħseb mill-agħar, tibda obviously huma jkun qed jispjegawlek biċċa biċċa ma moħħok jibda. Kważi kważi aħjar jibdew minn wara naħseb. Jgħidulek, eh, vera, vera, vera.
Bdew jgħidu li insomma jisemmu li ideja jgħid ngħid ok mela ċek jisinġa moħħi. Ok, mela għandha jdejn. Le, għandha jdejn l-oħra, ok. U sieqa, she lost a foot, qaluli. I'm not sure if they told me foot or leg at the time, inti ovvjament, again, taħseb the worst li minn fuq it's the whole thing. Bdejt nimmaġina li ħa tkun f'wheelchair, bdejt nimmaġina insomma kollox. And some of her um, fingers were affected. Dawk ma tantx tajt kashom dak il-ħin.

Ma niflaħx nagħmilha di kollha qed but then again jien nixtieq tfal so um, so eh, it was very conflicting at the time jisni tifraħ ma tifraħx ma tantx konna nafu ma kontx naf eżatt what I'm going to feel
Naħseb huwa impossibbli li tħoss, taf, f'dak il-mument. Eħe, naħseb hu.
Naħseb impossibbli.
Imma niftakar ngħid eħe, this is something we can, we can live with. Imma ngħid. Imma bdejt nara wiċċkit ukoll u jisni ma stajtx nitkellem miegħu. Ma kontx naf hux qed iħoss. Għandek
pożittività, moħħok awtomatikament jaħseb fil-pożittiv esaġerat, eh, Alla jbierkek. Thank you.
Għax. Dele kontettax. We were prepared for a lot of things. Ħafna affarijiet li huma. Naħseb intkom tant tant għamiltu xhur tistennew li ħajajdulkom twildet imma mhux qed tuħu nifs li mhm. inti għalik il-priorità kienet kienet dik qed tuħu nifs.
Eżatt.
Definitely. The rest we worry about later. Eżatt.
Allavolja mbagħad di kienet xokk li għax it was it was something we weren't prepared of, so, so I was prepared for so much, imma di laqqas qatt ma ma ħsibnija ġifieri. Umbat ehm, telaq kulħadd insomma u tawna naqħin weħidna. U qisna qas konna nafu x'ħa ngħidu 'l xulxin fil-verità dak il-mument. U niftakar Keith qal xi ħaġa ma tiġix waħda tajba qalli or something like that dak il-ħin. So, and that mbagħad made me really sad għax għedt mhux ħa jaċċetta, mhux ħa jħobbha. Għanħobba jena biss, diħna. Issa jena għadni ma rajtix, eh, u kif kien ra. Għax ovvjament meta ħarġuħ mill-operating theater, eh, għalulu dak il-ħin, ġifiri, uħa ħal-aħbar wahdu. So that must have been really tough as well, ġifiri. Eh, ħarġuħ u għalulu have a seat, insomma, everything that you would imagine. They were explaining to him, kellu t-thought process kif kelli jiena meta kienu qed jgħiduli li li jisek tibda taqta biċċa biċċa. Saqsewh tixtieq tara u dak il-ħin qallhom le, u mbagħad jisu in a split of a second qal le le x'qed ngħid ħanara iva, it-tifla.
Edaw, you know. Um, U kif jispjega hu li ra ħares lej wiċċha he fell completely in love in a second ġifieri. Rasa għaja qal u wkoll dak il-ħin qal ok, this is fine. U mbagħad naħseb meta kienu qed jispjegaw lili qisu reġa' you know, it's a bit of this delayed.
You know, jisek you go back and mhm. forth. Mhm. għax so he also in that moment said okay this is fine we can live with it. Hmm. But then obviously you do hemm ix-xokk ta' m'għandix sieq. Ah, ah. Ah, so anyway, mbagħad bejn nitkellmu aħna insomma and jisu we took that that day to process it. Mbagħad mill-għada Ek, we processed it and from the, day, the next day we were already speaking very positively about it. Not that we didn't on the first day, but you know, we were Kellek imma dak il-moment fejn fejn daħallek dubju fuq il-futur tagħha u jidħol jitlu l-ħsibijiet, kellek dak il-mument jew you, you process it? Le, le, kellna fil-fatt dik il-ġurnata l-iktar meta konna l-iktar li tkellimna fuq il-futur fuq dal-affarijiet, but then again ma tantx konna nafu mm. fuq dan is-suġġett ukoll. Um, it's something very new, it's a new world. Um, ma naf il-ħadd li għandu

Hernies functional dik naf li tgħin fil-fatankuma mill-ewwel qalulna l-unna hernies functional and vera tagħti bżax. I know, prova bidlilha nappy. U fil-fatt anke dik il-ġurnata stess imma għala volja we were processing we were still saying positive things like niftakar um, Mr. Keith huwa coach ta' water polo and he, he coaches Paralympics as well. U hekk għadtlu, mill-ewwel hekk għadtlu l-Kate, għidtlu mela għall-Paralympics sejra tifla ma' missierek. So we were speaking like this as well, taf ġifieri Mbagħad qisu jiena ma sajtx nara tifla for 24 hours. Allammi. Għax jiena pers li kont eh, għamilt is-section, you can't, u kienet l-MPICU, is-solt ovvjament iġibu ilek take imma she was in MPICU. Still intubated, ġifiri aħna għadna ma nafux li breathing u Imma kit seta jmur jara, so he was going from eżat kienet imur ward. U kull darba li jiġi lura nara hekk jitbissem so happy in these 24 hours that day, insomma. U jisu beda jtini ħafna kuraċ, ovvjament, qed ngħid mela

He was going back and forth dejjem jurini u beda jagħmel ħafna kuraġġ għax tant kemm wiċċu he was he seemed so happy and so in love with this baby. Umbat fil-ħodu stajt imur, ħaduni bil-wheelchair,

Kont għadni laqqas rajtha ħlief fuq ritratti ma kontx żammejtha mis-sejta xejn laqqas smajtha tibki, nothing, jiġifieri she was just someone I was seeing on on a screen. U ħaduni insomma l-MPICU, qalulna li neħew l-intubation diġà and they were all very very very shocked.

And when you put all that into perspective u tinduna li she can just live with a prosthetic leg, no problem, I mean, mhux ovvja li, li tifraħ xorta. Għax I'm sure li probabbli jekk ikollok pregnancy normali and you get that shock, I'm sure it's much harder to process milli how our journey was.

So meta għandu ngħid that was a moment where I crashed actually, it was maybe xi three days after the birth u kont jien baqajt l-isptar ġimgħa wara. Għax baqgħu l-antibiotics, insomma, jista' jkun kienet jgħidu li li jista' jkun li I went into labor għax maybe I was gonna get an infection and to save myself and the baby my body went into labor.
because the body does a lot of things, but it does a lot of for me scary things, but also a lot of magnificent things. Il-ġisem huwa intelligentissimu.
Eżatt. Tawat, fej kont. Xkawk l-antibiotics. Eżatt.
So kont edha. L-isptar. um, kont edha close, ħdeja, insomma, it was the third day, so meta fitxejt fuq daw, meta realizzajt how bad li she was in danger li jisni qatt ma kont indunajt qabel, fimt it-tobba Meta bdew jgħiduli the odds are against her u kont nifhem li ma qisu it was during that moment li fhimt għalfejn ma kinux qed ituni hope. Even though we weren't really scared of these amniotic bands ma she was in, in so much danger di tifla ġifieri. Inti ma tkunx taf, ovvjament, għax jisek ma tkunx taf kollox, and you stay very hopeful and we are very positive people. And you have to be, għax inkella mux ħatwassal eh, all those weeks naħseb, especially in this tormenting mind game every day. So meta għandu najt bija dik, that's when I crash a bit.
U probabbli ġi kollox kollox salt. Hemmhekk f'salt. Kollox salt, kont waħdi l-isptar. Em, Feeling very physically broken, ovvjament. għax- U normali ta' Mhux hekk, Normali.
hormones crashing, so can you imagine? Hormones, operazzjoni bħal dik, xokk. Eżatt.
Ġ- Tista' tuħu nifs u tgħid wasalt saw, anzi, ma nafx kif ma mhix ġimgħa tibki. Eżatt, le le, ħafna nies jgħiduli hekk ukoll. Speċjalment eh, familja l mami u hekk ngħiduli intom you process something that people take, take ages to process sometimes or maybe never accept. Mhux hekk.
Imma aħna tant kemm konna qed nifirmu dil-miraklu. Pjana l-Paralympics.
Le, le, mill-ewwel. Of course, and I know I know she will do great things with this and this is going to be part of her. I know it's not going to face her because il-karattru jider ġofija. Jiena kont inħossa minn meta kienet meta kienet ġofija kont ngħid it-tifla vera qed tiġġielet u fil-verità ara kemm kienet qed tiġġielet. X'in nimmaġinat tiġġielet ma' dawn il-bands u hekk u tipprova.

Mena kollox issaw, I mean, diġa kienet, meta kont pregnant, qabel, ara, qabel ma kont pregnant with the first pregnancy, kont nejt tajt lesta, tajt lesta, I, I was always very, I always felt very maternal u dejjem xtaqt nkun ma mam, u kont nejt ma tajt lesta, I have such a fun life, we have such a good life together, jien u Keith, things will change because obviously your life does change, eh, kulħadd jgħidlek, insomma. U, you know, selfish li tibda tgħid am I ready to give all that up? Normali.
Umbat meta ndunajt waqt il-pregnancy li I gave up my life like this for her someone I never even met. To possibly survive. To possibly survive, eżatt. That's when I realized li I'll do everything for her. Misek, That was the all the confirmation I needed. U mbagħad u meta żammejtha, l-mument li żammejtha, mill-ewwel għolliet naqra rasha għax hi kif għedtlek she is a very strong baby physically. Għolliet rasha hekk, xi ħaġa li us in newborns ma jagħmlu, I mean ta' full term. Ħarset lejja hekk. And she knew exactly who I was as well. Kollha wires kienet obviously at the time għax she was still in NPICU, għamlet two weeks l-NPICU. And then you start feeling so proud of her mill-ewwel, u. Because she was doing so well at NPICU. Hija għamlet qisu l-minimum li għandek bżonn tagħmel, għamlet two weeks, Għax inti tista' toħroġ mill-MPAC u inti jkollok 35 weeks, jkollok tkun qisek 2 kilos, u tkun qed tixrob kollox minn ħalqek, orally. U hekk bdiet tagħmel, kuljum ineħħulha dan, ineħħulha l-oxygen, ineħħulha dajs, every day or every few days. Graduation day. Eżatt, every few days ineħħulha xi ħaġa, tibda tara wiċċa iktar, iktar ċar. Alla volja meta tkun hemm, you look past all the all the wires and the beeping and everything. So we were literally living on, on such a high. Fil-fat dejjem nejt, nejt min jaf, jek xaħat kien jarana, kien jgħid, obviously l-MPICU, it's not, it's a scary place. Taf kif? Obviously kullħat qed jiġilet tal-ħajtu hemmhekk u kullħat għandu tfal. Imma aħna tant peress li għaddejna minn all this and she was alive and we were celebrating that so much li aħna konna nidku nkunu hemm nidħlu nitbissmu laughing, I mean joking around between us obviously. Respectfully to everyone obviously, imma hekk konna jkun ngħid min jaf jekk xi ħadd jara ngħid ora daw xi ċaċraw datni. But it was that kind of story taf kif li she had to be celebrated.
Li kieku tista' tpoġġi ħdejn Yasmin f'dak il-lejl li nfaqagħlha l-ilma, x'tgħidilha? Ngħidilha li
it's not over until it's over. Din l-iktar ħaġa li tgħallimt and it's going to be something that I take with me through the rest of my life. Ħafna drabi naħsbu li it's the end, it's the end of the world, it's the end of this journey, it's the end of this. U ma tkunx, għax hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru, we don't know everything. Titgħallem ħafna affarijiet li, li ma tkunx taf. U ngħidilha li her positivity is going to it's going to take her very far. għax naħseb li dik għamlet it was a big part of it, il-mindset naħseb kien importanti ħafna. U li ħan iġildula flimkien. And it's going to make a very special bond, għax naħseb issa anka meta nħares lejha issa, ngħid aħna ġilidna flimkien. bkit ukoll, jiġifieri għax he was a big part of it għax ovvjament jiena d-dar ma stajt nagħmel xejn kellu jieħu over totally. So we were a very great team and I'm very proud of us for that. We are, we are, we are.
U jekk minna għandat minn snin waqt tara dan l-interview, x'tixtieq tgħidilha?
Ah. X'najdila li I'm very proud of her.

to say part two of this story għax it's been a, a long journey, it's been a journey that um, took two years fil-verità, so meta beda kollox, you know, meta bdejna nipruvaw għatfall, ġveri I'm sure li hawn ħafna nies li they're on their own journey, jiena jkellmuni ħafna nies. Everyone on their own journey u min qed jagħmel IVF u min kellu tliet miscarriages u minn hekk u minn hekk. U dejjem ngħidilhom li you need to keep your eye on the prize. Brava. And when you keep that in mind, it can Miracles happen. Miracles really happen. Eżatt, minna is living proof of that. So. Minna the miracle. Yes. Ajma. Thank you. Yes, jina nibqa nifollow jak, nibqa nifollow jgħal minna.

trattament grazzi l Majo Kaspas, ħalli ħalli l-kit. Mela, mela, konna morna, eh, la- last year. Ħadna gost. Eh, Ħalli l-kit għajdu intal minna, Mela. jiena l-Majoka.
Hi Majaz, grazzi tal-li ġejt. Thank Em, you.
And
Keep doing what you're doing, qalbi. Thank you. Keep doing what you're doing. Thank you. Grazzi ħafna.
Għamil ma nala, nishtiq nirringrazzja li l-sponsors personali tijaj, li l-Morgan għal-ħwejjeġ, Gabi Vella għal-makeup, Clint ta' The Wedge Studio għal-xari, Luxona Sasset, u l-ġoja l-lerija grazzi li l-Valletta Glass. Għadkom kif segwejtu kellimni.